Ġieli ħassejtek illi għedt, Isma', jiena llum ili ġurnata għaddej, imma lanqas naf essa x'għamilt. U fil-fatt, din hija xi ħaġa komuni ħafna, illi hemm differenza kbira bejn li tkun busy, kif jgħidu bl-Ingliż, u li tkun productive, produttiv. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' iktar ma jiena qed nagħmel affarijiet aktar aħjar, għax kultant jista' jkun li dawk l-affarijiet li qed tagħmel inti, ma kellekx bżonn tagħmilhom jew ma kinux ta' importanza kbira, u tgħidli x'inti tgħid jew x'inti tipprova tispjega llum. Sempliċi ħafna. Fl-erja tagħna, fejn jidħol il-health and fitness, pereżempju, niltaqgħu ma' min jgħidli jiena nagħmel satej gym kuljum, pereżempju, jew satej gym tliet darbiet ħamsa fil-ġimgħa. Kif ir-riżultati m'iniex qed narhom? Għax fir-realtà mhuwiex kemm iddum il-gym li jgħodd, imma x'tagħmel meta inti qiegħed il-gym. U ma jimpurtax inti jekk għandekx l-aqwa kowċ fid-dinja jew l-agħar kowċ fid-dinja, imma kemm inti bis-serjetà trid tinbidel, għax inti ħa tinbidel mhux biss x'tagħmel waqt l-exercise tiegħek, però x'tagħmel mid-dar. U għaldaqstant mhux sorpriża illi naraw pereżempju footballers bħal xi Pelé. illi dan kien jilgħab il-futbol ħafi, għall-mod tal-kelma, waqt illi ħaddieħor illi għandu l-aqwa kowċis, l-aqwa faċilitajiet, l-aqwa forsi żraben, tajjeb, insibu illi ma jagħmilx daqshekk progress u dan jista' jkun minn ħafna ħabba raġunijiet, però waħda minnhom hija kemm il-bniedem irid illi jagħmel bidla u kemm il-bniedem ħa jagħmel aħjar użu mill-ħin. La bdejt inkellimkom fuq il-futbol, hemm diversi plejers famużi illi daw jingħad Jgħidu huma stess forsi anke fil-bijografiji tagħhom u jgħidu sħabhom u l-coaches li ħadmu magħhom illi dawn kienu fost tal-ewwel li jaslu għat-training jekk mhux l-ewwel u jkunu fost tal-aħħar jekk mhux l-aħħar li jitilqu mit-training, jibqgħu jipprattikaw jiġifieri qabel u wara li t-tim ikun spiċċa s-sessjon ta' taħriġ u dik turik kemm il-bniedem ikun irid illi jinbidel. U dawn, kif nistgħu nimmaġinaw, kienu jipprattikaw xi skills, per eżempju jien naf jagħtu l-free kicks jew inkella jagħtu l-penalties, u b'hekk huma bil-prattika bdew iġibu aktar riżultati. X'qed nipprova ngħid? Qed ngħaqqad tliet affarijiet f'daqqa. Qed ngħid illi aħna bil-prattika ħa niġu itjeb u aħjar, u iktar ma oġġett tagħmlu ta' spiss, aktar ħa tara riżultati tajbin u aktar riżultati malajr. U qed ngħid ukoll illi inti mhuwiex kemm tinvesti ħin jew kemm tqatta' ħin, imma x'tagħmel f'dak il-ħin. U għaldaqstant, għalhekk huwa popolari wkoll daw il-nofs siegħa sessions illi tant jien anka nħobb insemmi, għax f'dik in-nofs siegħa aħna għandna biżżejjed ħin biex inħaddmu l-ġisem kollu jekk hemm bżonn, jew inkella niffukaw fuq dawk il-partijiet tal-ġisem illi beħsibna nħaddmu f'dik il-ġurnata. Għax b'hekk studji jsibu illi aħna ħa nkomplu nużaw ix-xaħam tagħna bħala enerġija, ħa nistimulaw It-toning jgħidulu bl-Ingliż dak li bil-Malti nistgħu ngħidu illi ħa nżidu ftit muskulatura u jekk inti mara u qed tara dal-video toqgħodx tinkwieteta, il-weights bihom inti m'għadx ħa ssir qisek raġel, huma l-hormones l-ormoni tagħna minn ġewwa illi ħa jiddettaw persuna il-ġeneru tagħha pereżempju ġifieri bejn wieħed u ieħor il-maġġoranza tagħna l-irġiel ikollhom madwar anzi bil-kontra skużawni in-nisa fil-maġġoranza tagħhom ikollhom għaxra fil-mija biss tat-testosterone jgħidulu li għandu raġel, iżda dan it-testosterone huwa hormone illi fost l-affarijiet l-oħrajn huwa relatat ma' kemm bniedem jiżviluppa anka l-muskulatura tiegħu. Jiġifieri, għalik forsi mara, tfajla, li qed tara dal-video serraħ rasek illi bil-weights ma tistax issir qisek raġel, diment illi ma jkunx hemm użu ta' sustanzi oħrajn illi naturalment mhuwiex is-suġġett ta' dan il-video tal-lum. Tajjeb. Mela, ħa nerġa' nagħmel recap ta' kollox. L-importanti mhuwiex kemm iddum tagħmel oġġett imma x'tagħmel fil-ħin illi għandek. Importanti ħafna wkoll illi bil-prattika ħa nġibu aktar riżultati malajr u aktar riżultati illi nixtiequ jekk inkunu qed nagħmlu the right thing. U iva la semmejna l-coaches kemm hu tajjeb illi jkollna coach illi grazzi għalih jew għaliha aħna ħa nkunu nafu x'l-aħjar nagħmlu fl-iktar qasir ħin. Grazzi għall-esperjenza u t-tagħlim li jkollu dak il-kowċ partikolari, kowċ mhux biss ikun tal-exercise, kowċ jista' jkun tan-nutrition, jiġifieri nutritionist jew dietician, għax grazzi għal dak li ħa jgħallmuna huma ħa naslu għar-riżultati aktar malajr. Nawguralek!